Här President, et ass eigentlech erstaunlech, datt mer eis, ausser elo vläicht d'Fro, wéi dat Kand da soll genannt ginn, datt mer eis hei eens sinn iwwert mengen ech, zwou Saachen. Dat eent, dat ass, datt et e ganz wichtegt Gesetz ass, e Gesetz, wat eng wesentlech Ännerung am lëtzebuergesche Rettungswiesen aféiert, an op der aner Säit, datt et net nëmme wichteg ass, mä datt et vu senger Ausriichtung, vu senger Philosophie hier och e gutt Gesetz ass. Jiddweree vun eis heibannen huet direkt oder indirekt op déi eng oder aner Manéier och schonn Usproch geholl, huet missen huelen op Rettungsdingschter. A wann dat geschitt ass, da war ee selwer oder wann een dat fir en anere gemeet huet natierlech ëmmer an enger ganz penibeler Situatioun, an duerfir mengen ech, ass och jiddweree esou interesséiert drun, datt eis Rettungsdéngschter optimal funktionéieren. A wann een dann awer mat Leit um Terrain geschwat huet an der leschter Zäit, dann huet ee festgestallt, datt d'Situatioun am Fong kritesch ass an datt duerfir dës Reform, déi mer elo hei hoffentlech unanime dann unhuelen, net nëmmen néideg, mee dringend noutwendeg war. Ganz dacks huet een héieren, Mer sinn an der aktueller Situatioun virbäi an hannewidder. Virbäi an hannewidder, well sech an den leschte Joerzingte villes geännert huet. Et si manner Benevollen, déi do sinn, déi awer duerfir op méi Asätz musse goen, Asätz, déi méi komplex ginn. an déi och méi eng héich Formatioun erfuerderen, wat erëm bedeit, datt natierlech d'Attraktivitéit vum Benevolat oder d'Méiglechkeet fir dat a senger Fräizäit ze maachen net ëmmer onbedéngt ginn ass. Zweg war et esou, ech hunn elo nach de Mëtten nogefrot, datt mer viru ronn 20 Joer eng 60 aktiv fräiwëlleg Pompjeeën haten, am Moment sinn et der nach e bësse méi wéi 30. An déi 60, déi haten och de Virdeel, datt se, e groussen Deel vun hinnen op der Arbeed geschafft hunn, dat heescht se hunn a Schichte geschafft, se waren also méi disponibel, se waren och deemno wéi dagsiwwer disponibel. A verschidde Gemengen hunn an der Vergaangenheet, an deene leschte Jore si se och schonn op de Wee gaange fir där Penurie, déi et da wierklech ginn ass bei de fräiwëllege Pompjeeë, fir eege Servicer ze kreéieren oder fir eege Solutiounen ze entwéckelen, fir mat där doter Situatioun eens ze ginn. Dat heescht, d'Diskussioun ronderëm d'Rettungsdingschter, d'Reform vun de Rettungsdingschter, déi ass schonn eigentlech Joerzingten al. An och Inneministere virum Här Kersch ware sech, mengen ech, där Noutwendegkeet bewosst, mee hu sech awer och, mengen ech, ganz dacks d'Zänn un där Reform ausgebrach, sou datt een den Androck hat, datt et net richteg viru gaangen ass. An duerfir fannen ech et och perséinlech net ganz richteg, wann hei an der Debatt elo gesot ginn ass, datt dat Gesetz esou laang, wat den Här Kersch deposéiert huet, esou laang op sech waarde gedoen huet. Oder zumindest ass déi Kritik, mengen ech, awer iwwerzunn. Eng Schwieregkeet besteet doranner, datt mer bis elo verschidde Kompetenzberäicher haten. Mer hate verschidden Organisatiounsstrukturen, d'fräiwëlleg Pompjeeë ware de Gemengen ënnerstallt op der enger Säit, op der aner Säit d'Protection civile war staatlech organiséiert an als drëtt Element dovunner hate mer dann nach de Samu, also déi medezinesch Nouthëllef, déi éischter un eenzel Spideeler raccordéiert war. Dat heescht, mir hate verschidde Kompetenzberäicher, verschidde Responsabilitéitsberäicher, déi um Terrain, meeschtens duerch de Goodwill vun deene Leit, déi do geschafft hunn, konnte geléist ginn, mee déi awer u sech ëmmer eng problematesch Situatioun duergestallt hunn. An dëst Gesetz setzt, mengen ech, endlech e klore Kader duerfir an e reegelt Responsabilitéiten. A virun allem, e bitt an eisen Aen Perspektive fir d'Rettungswiesen och an den nächste Joren, Perspektive wéi sech dat Rettungswiese weiderentwéckelen a professionaliséiere kann. A professionaliséieren heescht virun allem, an dat hunn och schonn eng ganz Rëtsch vu menge Virriedner gesot, et heescht net op déi Fräiwëlleg ze verzichten, am Géigendeel, mee et bedeit eng professionell Organisatiounsstruktur op d'Been ze stellen, e professionelle Kader, an deem déi Leit hir Aarbecht leeschte kënnen, eng méi kloer Chaîne de commandement. An och mat dëser Reform bleift d'Wirbelsail vum Rettungsdéngscht bleiwen déi Fräiwëlleg. Si ginn awer ergänzt duerch Leit, déi dat. haaptberufflech maachen, déi doduerch net onbedéngt besser sinn, mee déi dofir bezuelt ginn, datt se disponibel sinn, an et gëtt massiv an d'Formatioun investéiert. Mir brauchen duerfir déi, déi haaptberufflech, fir ebe grad dee Kader kënnen ze maachen, datt d'Fräiwëlleger entlaascht ginn, och vu verschiddenen Tâchen. A mer brauche virun allem Ureizer fir d'Benevoller. Och déi gi geschaf mat dësem Gesetz. De Congé spécial gëtt agefouert, wouriwwer ee sécher diskutéiere ka, wéi den Här Travestini dat virdru gesot huet, ob deen héich genuch ass, ob deen net nach eventuell muss erweidert ginn, adaptéiert ginn, mee e gëtt zumindest mol agefouert. D'Formatioun gëtt systematiséiert, et gi kloer a vereenheetlecht Indemnitéiten. Dat heescht, dat Konkurrenzdenke, wat Joerzingte hie eventuell tëschent der Protex an de Pompjeeë bestanen huet, soll endlech iwwerwonne ginn an et soll en eenheetleche Kader geschafe ginn. Besonnesch fir déi Fräiwëlleg ass dat, mengen ech, wichteg an enger Gesellschaft wéi eiser, wou nieft hirer, wou si nieft hirer Aarbecht, also an hirer Fräizäit, en enormen Déngscht un der Ëffentlechkeet leeschten. En Déngscht, deen net nëmmen ustrengend ass, mee dee si ganz dacks konfrontéiert mat ganz quokelege Situatiounen, mat Situatioune vu Liewen an Doud. A wann een enker erzielt krut, wéi dat ass, wann een ee Liewen nemme rette konnt, mee een huet missen erausschneiden aus engem Auto, oder een Kand huet missen aus enger, en doudegt Kand aus enger verbranntener Wunneng eraushuelen, da weess een, datt déi Leit Biller gesinn hunn, déi si wahrscheinlech fir hiert ganzt Lewe präge wäerten an déi se op jidde Fall net esou séier vergiesse wäerten. Mee och grad duerfir brauche mer e professionellen Encadrement vun de Leit, déi am Rettungswiesen aktiv sinn. Well déi Fräiwëlleg baséieren och op engem ganz fundamentale Prinzip, deen eis och ganz wichteg ass, nämlech de Prinzip vun der Solidaritéit, de Solidaritéit tëschent de Leit, déi an enger Gemeng wunnen a wou verschiddener Benevollen eeben och bereet sinn, déi doten Tâchen ze iwwerhuelen an domat hir Leeschtung um Gemeinwesen och bidden. Et kann ee lo un dësem Gesetz natierlech, wéi bäi all Gesetz, d'Hoer an der Zopp sichen. Et kann een natierlech driwwer diskutéieren, an dat ass jo och e bësse geschitt, ob déi finanziell Opdeelung vun de Chargen tëschent d'Gemengen an dem Staat, ob déi wierklech déi ideal ass. Et kinn een och driwwer diskutéieren, ob déi genee Modalitéite vun der Reprise vu Gebaier a vu Material vum CGDIS, ob dat déi optimal Solutioun ass. Mee mär mengen och, datt, an dësem Fall eng pragmatesch Démarche gesicht ginn ass. Et sinn am Virfeld vill Diskussiounen a während deem Prozess ganz vill Diskussiounen gefouert gi mat all deene betraffenen Acteuren. An dës Reform, mengen ech, huet de Verdéngscht, datt se net all Problemer wäerte an Zukunft léisen, mee datt se awer d'Grondlag bitt, op deenen an Zukunft d'Problemer kënne geléist sinn. An dat ass wierklech e Fortschrëtt a mär als Lénk ënnerstëtzen dat hei honnertprozenteg. Merci.
Merci. An d'Wuert huet elo déi lescht Riednerin, d'Madame Lydie Polfer.